Konsertinde meşhur tagamlar barada gürrüň bermegine syýahatynyň dowamyna dowam edýär. Ýagny dograma Ahal welaýatynyň milli tagamy bolmak bilen, Ahal welaýatynyň ähli etraplarynda toý-baýramlarda ýerine ýetirilip, ýagny toýa gelen myhmanlara hödürlenýär. Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Bar maňda ýaşulylar. Bar ol. Biziň gurnaýan syýahatymyzyň her gezekki sanyna. türkmen halkymyzyň giň ýaýran milli tagamlarynyň ähli taýýarlanyşynyň syrlary bilen tanyşdyrýar. Dograma türkmenleriň milli tagamlarynyň biridir. Ol gelin toýy, bäbek toýy ýaly toý-baýramçylyklarda, sadakalarda ýörite taýýarlanýar. Bu milli tagamyň ady onuň taýýarlanyşynyň täri bilen berk baglanyşyklydyr. Milli nahar bir aýratynlyga men häzir çörek dograp, Tagamam üýtgeşik bolýar. Diýseň isleg bilen muny höwes bilen iýýärler, höwes bilen. Sebäbi bir milli nahar, iň bir ýokary nahar hasap edilýär dograma. Dogramany taýýarlamak üçin ilki bilen tamdyrda petir çörek bişirmekden başlanýar. Täze goýun etini gazana atylyp, tä et süňkünden üzülip aýrylýança mazaly gaýnadylýar. Soňra petir çöregi elli owunjak edip dograp taýyn etmek gerek. Adatça bu lisi köpçülik bolup taýýarlamaly bolýar. Petir çörek dogralandan soň, saçagy giňden ýazyp, gazandan çykarylan eti tike-tike bölüşdirip, dogralan sogan bilen gowy edip garylýar. Eti indi biz süňkden aýyrmaly şuny, guşak dogramaly. Onsoň soganam guýdup dograp, üçüsini bilelikde täzeden garmaly munuň. Etleri el bilen dogramaly. El bilen dogramaly. Ony başlaýylyň. Başlalyň. Indi ona taýýar, oglanlar size ursat gar beriň indi. Bismillah. Dogramany garmak ony taýýarlamagyň esasy işi hasaplanýar. Çünki ol çorbanyň ýagyna endigan edilmelidir. Gysgaça aýdylanda, bu milli naharyň tagamly bolmagy ilkinji nobatda onuň çöreginiň, etiniň, soganynyň birkemsiz galyşyna baglydyr. Dogramamyz taýýar boldy. Etinem, soganynam öz mukdarynda gardyk, petirinem öz mukdarynda gardyk, ýagynam mukdarynda gardyk. Indi dogramy taýýar. Tagama gelende soň bu paýlap berilmeli. Taýyn bolýar da. Hawa, hawa, taýýar. Köp sag boluň onda näme ýagşylar size. Sag boluň, sag boluň. Hormatly Prezidentimize diňe sag bolsun. Onuň janyň sag bolmagyny, ýaşynyň uzak bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, il-ulus üçin alyp barýan işinde rowaçlyk gazanmagyny tüýs-tüýs arzuw edýärin. Köp sag boluň! Iň soňunda dogramany on iýjekleriň islegine görä, gaýnap duran çorbadan dogramanyň üstüne çykar-çykmaz edip tabaga salyp, gelen myhmanyň öňüne goýulýar. Dogramanyň üstüne garawuç sepeläp iýseň, has-da tagamly bolýar. Nahar örän süýji bolupdyr. Umuman, Ahal toý tutanda dograma tagamsyz, naharsyz, ýagny toý-baýramçylyklary geçmeýär. Sebäbi Ahal sebitinde has meşhurlyga eýe bolan bu tagam.